I film zotlang a chuan ila ka lo lawm leh vek a chu thawnthu lawrkhawm inhrang ziaktu a ti a hmar a hmasa in ka hming chu Lalruat Fela a ni a East Lungdar khua ka ni mahse ka pa hna avang in Aizawl lamah kum sang hnih sawm panga kum khan kan pem ta a unau panga ni in a milai ka ni a kan upa ber hi mipa ni in MA a zawh hnu ah a phak ang tawk in hna a thawk ve a. Kei erawh college kal chhuak zo hlim ka ni a, ka chhuah hnu kum sanghnih sawm pariat khan tuna ka thawhna agency ah hian lut in ka theih ang tawk a mahni inchawm ka tum ve thin. Kan te ber erawh school a la kal thung a, a bak zung in hna kan nei ve tawh a ni ber chu. Ka thawhna hi kan sawi leh zuai zuai lawk ang a, bungrua chi hrang hrang a sum dawn na a ni a, hlawk lutuk lo mah ila kan thawhna, Kan pu te hi an fel in an hnuai a hnathawh te hi min duat thiam em em a, bansan mai mai ka tum lo bur. Tumkhat bungrua sem tura kan zin chhuak chu kan nau thar ni ta in ka hria, a ni nen chuan zin chhuah kan tum a, kan pu ten thu an chhuah tawh ang in kan zin chhuak ta a. Kan zinna lam hi Aizawl atanga a khawtlang lam a ni tih bak chiang takin ka hre tawh lo. Hun te a lo liam ve tawh bawk men. Chutia kan zin ta chu thlenin kan han zun chiah hnu chuan kan hmu ve thei ta hram a. Dawr kai lo niin mahni chauha cheng a nia. A tlai tawh tho vangin kan rilṭam ve tawh tho bawk a, tiin zah pawt dawn lo chuan ka nau hruai nen chu a nei reng chu kan bawl ta thuai a. Kan tih tur tul zual te chu kan ti zawh, kan tih zawh hnuin kan inbual hmasa leh teh teh phut a. Kan thinlinpa pakhuma chu pa fel leh tawng duh ve tak a ni. A bula awm a nuam bawk a, hun a kal chak duh hle mai. Chu khuani hnih zet kan awm hnu chuan. duh anga bungrua semna a van tak em avang chuan kan motor ken ngei mai nen chuan an khawpiah lawkah kan kal leh ta a zan tlai tawhah thleng kan ni bawk nen tlen in tur mawlh mai chu ka peih teh chiam lo khawp mai kawng sira dawr teh hi a lo inhawng a. chutah chuan kan phei thuai a, Dawrkai hnenah chuan ka chinte ka hrilh thuak thuak a, thlenna tura a awm leh awm loh te chu kan zawh hnu chuan ngawi vang vangin min chhang tawh dawn lo emaw tia kalsawn kan tum lai tak chuan heti hian a rawn sawi chhuak ta a, an khawdai deuh hleka riahna tur a awm thu leh inawmna lai vel chu ngawn thluk deuh a. Kan inhrilh hnu chuan kan riahna tur lam pan chuan kan chhuak ta thuai a, inawmna lai chu a fâl êm êm a, rannung hram ri hram cher cher ri thâwm bâk hriat tur a awm meuh lo. A tual zâwl zau tak chuan khawhawi a ti nuam hle thung, a tual zâwl lai tak maia bung kung lian tâwk ding vung mai erawh chuan awm erawh a ti nuam viau lo. Inchhung reh thuap mai ah chuan kan in chhir lut ve ta rawih mai a, ka rin a awm lo nge ni anga a in reh a rei tawh vangin ka red a kal tawh lo zawk tih pah chuan thukah mai kan nun thuai a, kan eng neih ang ang chu chhipah chuan. Rawn kan bawl thuai a, chutia kan inpeih fel ta maw tihah chuan kan thu ta veng veng a. Zial zawk khuk pah chuan kan tih tih sap sap a, kan chau ve deuh nge nia kar lovah kan muthilh thuai a. Chutia kan muthilh vang vang hnu rei vak lo ah chuan ka ke thip zawk avang chuan ka mulai chu ka harh chiang khawp mai. Ka nau hruai chuan min lo sik chu lo niin ka zuk en chu tlan hluam hian min lo en a, a hmelah hlauh a nei tih hai rual a ni lo. Tinge mang tha hlauh i nei em ni? Ka ti nghal vat a. Kumah pawh kei aiin kum riatin a lo la nau ve leh chhawng nen. Lu thin naw naw pah chuan ka ka ka a ti bah nuai a, engemaw tak a tawng a ni tih ka hrethiam a, bottle a ka tui dah in ka bottle a ka tui dah in tir pah chuan tinge hetia i awm tiin ka zawt thuai a, hlauh lu nei em ni tih pah chuan engmah hlausuh pathianin min veng anga. i bulah ka awm reng bawk ang tih pah chuan ka hnem pah mawlh mawlh a ka ka ka hre lo tih pah chuan a hmel chu chiang zet chuan ka lo melh a pawn lam chu a melh leh zak zak thin a a mutna ah chuan a tum deuh tlat bawk a zawh zel chi ah ka ngaih loh avang chuan hlausuh ka lo ngaih ve nang che ka ti ta ringawt a. Thla a muang ve ta a nia nge? A mu ve leh mai bawk a, engtin tin emaw zan chu kan tling ta thei hram a, mak deuh chu thawm a tam em em mai leh engmah hmuh tur a awm chuang si lo chu a ni. Zing ka thawh chuan ka naua chu a lo mu a, ka inbual zawh chuan a lo tho chhuak ve tawh a. Ka thawh khalh chu nuam a ti vak lo a ni ngei ang, zan lam hi chu ka mu rei thei thin lo va tiin a inthlahrun ka hlauh avang chuan ka tawng khalh thuai a, chutia khua a var tak ah chuan zan lama thil kan thil tawn chu ka zawt thuai a, heti hian min chhak ta reuh a nih chu. Hawi kual ruai ruai pah chuan a min menga hlauh a nei tih hriat tak hian khatia ka mu kha ka muhil nghal thuai a, ka ke hi a zat deuh ser ser reng avang chuan chiang vak lo chuan ka harh a, chutia khattawka a zat tak reng avang chuan ka tho chhuak ta a. Ka thawh rual chiah chuan tukverh a rawn invaw nghal thuai a, ka harh deuh kawk nghe nghe a ni. Kan kalh khan ka hre si a, a inkalh vek tho, ka en che a, i harh miah bawk si lo, i la mutui em em bawk si. Hlauhna mak tak chuanin ka thauah min rawn man ṭan ta a, ka khur der der ta mai. Ka hmulthi a ding vek a, khumah chuan ka mu leh vat a. Chumi hnu lawkah chuan tual lamah khan zawi te te a zai thawm hi ka hre leh ta mai a. Ka hlau a, ka hlauh mai zia chu a hre awm tak a ni. in lukhum a mak tak mai hian ka tih lai chuan pawn lama zaithum ka hriat kha ka bul hnai mai ah phun ser ser ri thawm hian ka hre ta mai a ka taksa ka hik vek hian niin ka hria ka inti pau khauh luih a ka rilru in pathian ka au a chutih lai tak chuan-- Inchhungah ka pen thuam kha ka hre leh a, kan mutna lama a rawn pan pah hian ni mai hian ka hria. Eng ka hria pawh ni hlei lo, enge ka hriat chu tiin ka intipau khalh lui a. Chutia puan kar ka keu a kan bih dak dak mai chu mit dang vek hmel dang vek mai hian mit mu nei lo sam sei deuh hian min chhiat khum a, ka mangang tawh lutuk khan ka lo kaiharh ta che a ni. Khatia i lo harh lai reng pawh khan i hnung lawkah khan a ding reng a, chuvang a ni ka lo en ngam lawk loh chhan che. Khatia hlauh na neih miah lova i awm tak reng avang khan a bo ve leh ta mai nih hian ka hria, chutia ka nau hruaiin a hlauh tak em avang chuan. A ni lah laiin Aizawl lam kan pan ta a, kan haw kawng tluanin kan inbe zui meuh lo. A la pangai thei lo ni ber hian ka hria, kan thlen hnua ka hriat chhunzawm tak zelah phei chuan a sawi dan a chhungte sawi dan chuan a kia in va zin ta kha tun tleng hian a la pangai thei lova psychiatrist te kan pan niin ka hria. Ka pa leh ka nu in kalpui ta a, kei chuan chiah tak chuan ka hre lo. Amah erawh chu in zin atanga kar hnih chhung kha chu hmu tha thei lo hianin zan laiah a rak leh vauh vak thin tiin thil min hrilh ta a nih chu mawle. Titlem hi nise.